хавас кӗтменччӗ кун пек вӑйлӑ курав уҫӑлать тесе питӗ тӗлӗнтерет. Чӑваш ешсен пӗрлешӗвӗ сӗтел валли хатӗрлерӗ. Хисеп хучӗ. Андрей Вячеслав Анатольевича Чӑваш ӗнешӗсен пӗрлешӗвӗ Хисеп хучӗпе саламлать. Татах та нумай пултаруллӑ ӗҫсем пулса Чӑваш Республикине илемлетсе, ҫӳлте-шая лартса пыма ырлӑх-сывлӑх, телей, вӑй-хал сунать, ҫуралнӑ кун ячӗпе саламлать. Ҫавӑнпах тата пирӗн юнашшисем ирӗкхи чӑваш йӑвисем сире тупер шӑнкӑрташӑн.

сан ӗҫсем хӑватлӑ, чӑваша хисеплесе, хӑватлӑ тӑвас тесе ялан тӑрӑшан чӑн пекех пулччӑр, чӑвашла палӑрла та. Санпа хӑюллӑ вӑйӑл, вӑйлӑ тата пуян пулма тӑрӑштӑр. Тав сана, Вот чуть-чуть аккуратно. Ну, слава богу, так что нах пӗр-пӗрне паллатпӑр, ылмачӑк пайтах нумай хутчен те пулнӑ. Чӑнах та хӑй аллипе ҫуртне, мастерскойне турӗ. Чӑнах та станокӗсем, ӗҫ хатӗрӗсем пурте пур. Ҫавӑнпа та унсӑран кун пек ӗҫсем тума питӗ кансӗр. Хулари вуннӑмӗш ҫуртри мансардӑра ӗҫлейместӗн, унта вырӑнчӑк, унта ҫынсем шаккама пуҫласа пырса вӑрҫаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та хӑйӗн мастерской пулни хӑйӗн аллинче ҫав тери пулӑшать ӗҫлеймешкӗн. Вот паянхи кун ҫак выставкӑн те пирӗн Чӑваш Союзӗнче хӑйне тӗллӗ уйрӑм выставка. Ун пек ӗҫлекен ачасем пирӗн мӗнле сайра, чӑнпа та каласшӑн, вот пирӗн союзра тӗрлӗрен мастерсем пур. Ҫулсӑрпа ӗҫлекеннисем, кӳлепепе ӗҫлекеннисем, тӗрлекеннисем, дизайнта ӗҫлекеннисем пур. Ҫавӑнпа та ӗнтӗ союз хӑйне хӑй пуян. Славӑн географийӗ ҫитсе кӗрӗ пӗтӗм пырса.

ылмаштараймастӑн. Кунта чӑвашсем пурӑнаҫҫӗ, ҫакӑн пек кӳлепесем лартнӑ. Ҫавӑл ҫав тери хаклӑ. Килен ҫын курать. Кунта халӑх хӑйне хисеплет, хӑйне юратать. Ача-пӑчасене те воспитать тӑвать. Вот ҫав енӗпе мӗнле питӗ вырӑнлӑ Маттур тесе калас килет. Ку выставка хыҫҫӑн кайсан тата хӑват ҫӗкленмелле, ҫӗнӗ ӗҫсем тумалла, ҫӗнӗ утӑмсем. Ordinator художникшӑн ҫав тери кирлӗ япала. Унсӑрӑн пулмалла каяймасть. Ҫавӑнпа та выставка тус ирттерен та, хаш сывлан та, ну халь ҫӗнӗрен пуҫлап тенӗ вара ҫав ҫав тери кӑмӑла кирлӗ япала художникшӑн. Нумӗнех, сывлӑх пултӑр, чи пахи. Ҫамик, пухӑнса сан э, хуравсене килсе курмалла пултӑр халӑхӑн. Эпӗр те, пӗлеппӗр ӗнтӗ. Ну, ытларах Шупашкар районӗнчи халӑхсем килсе курччӑр-ха темӗн. Пушкинский карта теҫҫӗ. Ачасем халь килсе курма пултараҫҫӗ. Вӗсене ҫав тери ҫав лайӑх япала вӑл. Вот музей ӗҫлесе каять-ши? Ну, бля, не вӑл ахаль мар, э, уже мӗн пур, результат пур, халӑх ҫӳрет. Ҫавӑн тоже такая показатель теҫҫӗ кӑтарту музейӗн ӗҫӗн. Ҫавӑншӑн та питӗ тав тӑвас килет Шупашкар район администраци те вӗсем те пире пулӑшаҫҫӗ, тӑрӑшаҫҫӗ, хотя бы бляха моральлӗ енӗпе. Енчен те ӑна тума сассӑн евӗр тоже пире мухтамалла, эпир мухтасан ҫунатчӗ клини тенпе пиҫсе каппӑр. Ҫапла пултӑрччӗ. Эп хам та ҫак пӑртак вӑрӑм сӑмах тен калӑп ӗнтӗ. Чӑнах та чӑваш ӳнерҫисем йӗркеленӗ ушкӑн вӑл питӗ пархатарлӑ утӑм. Аталану пачӗ пирӗн ҫак республикӑра темелле. Кунта шӑпах пухӑннӑ пӗрремӗш ҫемье куҫаруҫӑсем Пупин, Матросов, Зотиков, ҫав ҫавна каласшӑн тата. Чӑнах та ҫак ушкӑн йӗркелесе пынипе пирӗн питӗ ҫемье пултаруллӑ хурасем пулчӗҫ. Чӑваш вӑрманӗ халалланӑ ҫемье. Унтан Балтай Мигуч йӗркеленипе пирӗн ҫав Атӑл лешӗнче, Anaторинче, Сувар питӗ парк йӗркеленчӗ. Унта чӑвашлӑх енӗпе ҫыхӑннӑ кӳлепесем, япаласем унта чӑнах та ҫамрӑк пӗрле-пӗрле ӗҫлеме май пулчӗ. Ахальтен мар сана паян киле тӑрантартрӗҫ. Киле вӑл, вӑл мӗне кӑтартать пӗрле ӗҫленине, пӗрле утӑм туни вӑл. Вырӑсла каласан, одежда – это групповая общественная работа. Ҫав вӑл. Ҫавӑнпа та килте вӑл ҫар шуйӗнче Сана чӑваш кӗпи тӑван лартни вӑл, ҫав хулӑм вӑл. Эс чӑвашпа юнанан, чӑваша тем пек ҫӗклесшӗн. Вӑл питӗ пысӑк япала. Чӑнах та хӑй вӑхӑтӗнче эпир вот Федя Мадырова та сөйлесшӗн-ха. Кайрӗ кӑмӑллӑмасть. Вӑл пир ҫам пек ушкӑнпа эпир кайса ҫав Шӑмӑршӑна Унта Васкассинче тата ушкӑн ҫанта Шӑмӑршӑ тӑрӑхӗнче унта питӗ ҫӑлкуҫсем нумай. Ҫав вӑхӑтра вот Матросов, Петя Пупин, унтан Аван Март лебеде тата ыттисем те пулчӗҫ. Унта эпир ҫӑлкуҫсене Тирпейпе ӗмӗр ӗнтӗ билетӗсем касса палӑртрӑмӑр. Унта питӗ пысӑк ӗҫ турӑмӑр. Кайран ман тав тӑвасшӑн Болтай Микуҫа, Чӑн пек тосӗсемпе минерсерен, скульпторсем тухса сан пек пысӑк ӗҫ мӗнлере? Ну, малтан эпир все пуҫларӑмӑр ӗнтӗ ҫак япалана. Но вот болтайми гость Михаил Мингарашӑн ҫак районсенче, мӗнсенче вот Славӑн ҫавӑн пек пуҫаруллӑ ӗҫне ман мухтаса сана калас килет. Чӑнах та эп хам ҫӗнӗ пухса ҫавӑнтӑм.

Ҫавна, чӑнах та, илентерме те кирлӗ вӑл хӑш-пӗр ҫав кирлӗ-кирлӗ маррине. Ҫавна каласшӑн. Пултарулӑх пысӑк ӗҫ тӑван. Чӑнах ҫав вӑхӑтрах пирӗн ҫавӑн пек ку ӳнерҫӗсен куравӗсенче чӑнах та сан ӗҫсем питӗ витӗмлӗ майлӑ чӑваш туйӑмне витӗм парать. Ҫавӑнпа ман мӗн калас, сана нумайӑшӗ калаҫ сывлӑх пултӑр тесе чӑнах та вӑхӑт ҫавӑн пек пынӑ май вӑл кӑтартать, ҫулсем ӳснӗ май пирӗн чӑнах та ҫав сывлӑхӗ кирлӗ. Да. Ҫавна упраса пурӑн, но ҫав пек и тата ҫав пек хӑвӑн ӗҫсемпе ҫав пек пире те савӑнтар, халӑха та савӑнтар. Ҫав пек мотор вӑл. Чӑнах та мотор-ха да, ну, моторлӑха ӳссе пыттӑр. Ҫав пек. Ну, эпир сана ҫав пек юрататпӑр. Эп хам тоже сана хисеплеп. Ҫав пек малашне те пурте вот паян чӑнах та вот ҫав пек пысӑк мар фильмре питӗ витӗмлӗ ӗҫсем тата кунта курса савӑнма пулать. Сан ӗҫсене питӗ какара хаклама пулать. Сӗнек пултар. Слава

ӗҫлеме те вӗренме пултарать, ӳркенмест, килсе кайма та пултарать кирлӗ пулассан. Мӗн каланисем ҫумне хутшӑнап ӗнтӗ. Ӗмӗр пурӑнма, ӗмӗр тӑршшӗпе ӗмӗр вӗренме пулать. Унпа килӗшӳ пуль те ӗнтӗ. Ватӑлма вӑхӑт ҫук. Ҫамрӑк пул, маттур пул. Ҫапла пултӑр. Тавах. Тата нумай вӗренес пулать. Кунта пирӗн тата хӑнасем пур. Сӑмах калама вӗсен кӑмӑлӗ те пур пуль. Слава хӑйӗн Вячеслав Эткер хӑйӗн ҫулне тупма пултарчӗ, хӑйӗн сӑнарӗсене тупма пултарчӗ. Унӑн хӑйӗн уйрӑм стиль. Мен мне Халина слава деп те ирӗк пачӗ те мана слава. Юрий Danilevич Тюринге. Вот, мӗнле калас пет? Ун ӗҫӗсем питӗ нумай. Таҫти районсенче те, таҫти регионсенче те кам ӑна хисеплет, вот тепӗр ӗҫне Мӑн Сӗнтӗрте этногерем пуринке пур, ҫанна пырса курма пултаратӑр. Унтан те чӑвашсем ҫӳреҫҫӗ, пӗр вунӑ урӑх регионсенчен килсе чӑвашсем анчах мар унта пулсан это Дагестанран, удмуртинчен, Францинчен те хӑнасем пулса урӑх регионре министр культури те пулнӑччен те унта тунке керемпе пилӗк ҫул тӑватпӑр эпир ӑна слава нам вӑй-хал сунатпӑр. Тата ӗҫ пир нумай-нумай ҫул пур унта. Вот он питӗ вӑл мӗнле калать пит, ӑна пуҫ трети чӗнеҫҫӗ. Ӗҫ ун нумай, вот ман валли вӑхӑт туптӑр анчах тесе ыйтать унран. Турӑран унран ыйтать, ман валли, пивнӗҫ валли это вӑхӑт туп. Нумай ҫул пур, вӑй-хал. Сана ӗнтӗ чӑваш патриочӗ пулни май чӑваш фаллисене парнелесшӗн. Сан хальхи кӗперӗпе аэс пиджак ҫине лартмаллисем чӑваш гербӗ, чӑваш ялавӗ и тата те парне. Тава, та книге. Ман книги нет, тем музыка же энциклопедия была. Тата пуҫ питӗ шанат, пин пуласлӑх тата нумай пултӑр тесе. Пӳрнишсем нумай. Веҫ вот. Тепрушавра ӗҫлесе. Вот веҫ слава тӑвать ӗнтӗ. Пурне те май пулнӑ чухне хӑнана ачине пырса курӑр. Пырса курӑр. Пурне те да. Тартарпуҫ. Регун Пурниде, Сечуварский общественный культурный центр данных мамиши ертсе пыратына Ҫавӑнтан килнӗ ӗпентем. Тепре пирӗн хамӑр ушкӑн пур, Шутикват ятлӑ ҫамрӑк ушкӑн, ҫамрӑксен ушкӑн. Эпир этнокультурӑпа ӗҫлетпӗр ҫав темӑпа, чӑваш йӑли-йӗркисемпе. Ҫав ӗҫлеме пуҫласан славӑпа паллашнӑ ӗнтӗ. Ҫак юрӑ-тӳрӗнке керменӗпе паллашса унта. Ҫавӑнпа та питӗ пысӑк сӑмахӗ каласшӑн сире. Ҫав чӑвашлӑха пӗтерменшӗн, ҫав ӗҫе малалла туса пынӑшӑн кашни ҫын сирӗн ӗҫе курсан калать, ой, иккен кунта чӑвашсем пурӑнаҫҫӗ. Вырӑсла каласан идентификаци чуваши сирӗн ӗҫ тӑрӑх пулать. Ҫавӑнпа та тепӗр хут калап, питӗ пысӑк тав сӑмахӗ, малалла та сирӗнпе пӗрлешме ӗҫлемелле пултӑр. Вот, нухай калаҫмасть ӗнтӗ, вот Михаил Николаевич Серещенков сӑмахсам ҫырса пачӗ. Маттур та ӑста, пӑлхар чӑваш паттӑрне, славет кире, мухтавлӑ ҫуралнӑ кунпа саламласа, телей, пурнӑҫра ӗҫшӗпе ҫӗнӗ ҫитӳсенчен сунса, Мишши, манран та Сывлӑх, телей, ӑнӑҫу, юрату. Кӗнеки Древние болгары чуваши. Ҫак кӗнекене пӑхса, ҫак темӑна малалла тӑсса, ҫак темӑпа малалла ӗҫлемелле пултӑр тесе каласшӑн. Саламлатӑп. Вячеслав Эткер ҫут ҫанталӑк илемне, йывӑҫ чунне туйма пултарни куҫкӗрет. Унӑн ӗҫӗсем Ҫакна палӑртаҫҫӗ, кӑтартаҫҫӗ. Вӑл хӑйӗн ӑсталӑхне хӑйӗнпе кӑна упрамасть. Вӑл тӗрлӗ мастер-классем ирттерет ачасем хушшинче, шкул ачисем хушшинче. Хӑй вӑхӑтӗнче пирӗн Шупашкар районӗнче Кукеч шкулӗнче те ирттерсе, ытти ялсенче те ирттерсе Ҫав ӑсталӑха вӑл тӑсса пырать. Паян Татьяна Викторовна каларӗ Шупашкар район хӑҫлӑхӗн ҫумӗ хӑвӑн эткерлӗхне малалла аталантарса, малалла хӑвӑн тӑванусене йӑха малалла тӑсса парса пыр тесе. Ҫавӑнпа та халӗпе сӑмах парасшӑн Вячеслав Анатольевичӑн ывӑлне, вӑл та ӳнерҫӗ Алексей Вячеславович.

Тӗлӗнмелле юрӑ-ташӑсем пирӗн, тӗлӗнмелле пултаруллӑ халӑхӗ пир. Федор Мадуров пиртен уйрӑлса кайран май пулмасть. Вӑл калатчӗ, пирӗн савӑнӑҫлӑ халӑх тетчӗ. Эпӗ мӗн пӗчӗкрен ваттисен ҫумӗнче халӑх юррисене итлесе ӑша хывса ӳснӗ хӗрача тӗлӗнсе каяттӑмччӗ ҫамрӑк каланинчен. Мӗншӗн тесен эпир мӗн таран кулянӑҫлӑ, хурлӑхлӑ, тарӑн шухӑшлӑ пирӗн халӑх юррисем. Вӑл калать, пирӗн халӑх савӑнӑҫлӑ. Шухӑшласа пӑхап та, чӑнах та савӑнӑҫлӑ. Мӗншӗн тесен пирӗн юнра аптраманлӑх пурӑнать. Хуҫӑлман, каялла чакман, аптраман халӑх вӑл тем тесен те савӑнӑҫлӑ халӑх. Эсир те халь юрлакансем те ҫавна ҫирӗплетрӗр, санӑн ӗҫӳсем те ҫавна яланах ӗнентереҫҫӗ. Шутлама пулать, йывӑҫа тыт та унран касасах тесен тем те ӑсталама пулать. Анчах чӑваш чунлӑ ҫын Чӑваш ӗҫӗ тӑвать. Чӑваша пурӑнтарать. Йывӑҫра, йывӑҫа, чӑваш ҫӗрӗн ҫитӗнтернӗ йывӑҫа ҫӗнӗ пурнӑҫ парса авалхи несӗлсен сассипе сӑмахӗпе калаҫтарса ярать йывӑҫа. Пӗренине. Хӑрнӑ вилнӗ тымарсӑр юлнӑ тенӗскере тымарлӑлатать. Ҫакӑ тӗлӗнмелле мар-и? Халӗ пырса тӑтӑм та ҫавӑнта. Вырӑх тесе ҫырнӑ. Вырӑх. Вырӑх камне пӗлетпӗр эпир хамӑрӑн иртнӗлӗхпе историне кӑсӑкланакансем. Вырӑх вӑл Никама пӑхӑнмасӑр, парӑнмасӑр йӑха хамӑрне упраса хӑвартӑскер, ют тӗн илмесӗр, мӑнаҫлӑн, чунне чуралӑх кӗртмесӗр хамӑрлӑха упраса хӑварма пултарнӑ паттӑр. Пӑхса тӑрап та Слава хӑйне шутласа кӑларнӑ унта, мӗскер йывӑҫран туни хӑй вӗт, мӑйӑхӗ те хӑйӗн, сӑмси те хӑйӗн, кашни ӳнерҫӗ хӑйне сӑнарлать теҫҫӗ. Вот питӗ паха вӑл. Ҫав паттӑрта эппин вӑл хӑйне те туяять. Мӗне лайӑх. Эппин вӑл мӗне пӗлтерет, ун пек пулас килни. Ҫав ретре хӑйне те курни. Ҫав ретре ман питӗ нумайӑшне курас килет. Анчах та ӑна шухӑшласа ҫитмелле. Паян чӑваш кашни чӑваш унта тӑма тивӗҫелеймест шел пулин те. Анчах малашне, тен, эпир те ытларах пӗлӳ илсе пынӑҫемӗн, аталанса пынӑҫемӗн, тен, тивӗҫӗпӗр те. Нумай, нумайран та нумайӑшӗ. Славӑна эпӗ пӗр Миҫе ҫул кӗретӗп-ши? Ӗмӗрех пӗлнӗ пек туйӑнать ҫапла вӗт. Симпозиумра паллашрӑмӑр. Атӑл леш енче Микуҫ Балтай ӳнерҫӗ тӗлӗнмелле проект пуҫласа ячӗ. Унта вӑл чӑвашӑн скульпторӗсене пуҫтарса ҫулсерен ҫавӑнта усраса сыватса санаторире, Чуваши санаторире ҫавӑн пек этнопарк туса лартма пултарчӗ. Ҫавӑнта-и кунта темиҫе хут та кайса ӳкернӗччӗ, Славӑна куртӑм, паллашрӑм. Вӑл йышра ӑнсӑртран лекнӗ ҫынсем пулма пултараймаҫҫӗ. Паллах, унта ҫавӑн пек пӗр шухӑшлӑ, хӑватлӑ чӑвашсем паянхи кунӑн шанчӑкне паракансем ҫеҫ пулма пултараҫҫӗ. Унтан эпӗ Юрий Туринке патӗнче Кереме кайса куртӑм. Автор иккен, Е пӗлмен те, ӳткер иккен, хӑмпаланӑ ҫынах. Савӑнтӑм. Питӗ ҫӳхӗм япала, хӑватлӑ япала, лайӑх. Эскизпа тунӑскер. Юри туринкене те уҫрӑм, сана та ҫӗнӗлле уҫрӑм. Хамӑра та урӑхла ӑнлантӑм. Юри туринкен пӗтӗмӗшле йӑхне те, шухӑшӗсене те пуҫӑма таятӑп сирӗн умра. Вӑл питӗ кирлӗ. Чӑвашра пур пултарулӑх ӳксе юлмасть вӑл, вӑрлӑх пек. Ӑҫта та пулин шӑтса тухать вӑл, пулӑхлӑ ҫӗре ӳкесессӗн. Ҫапла вӗт. Юна улӑштараймастӑн. Вӑл манса каймасть хамӑр маннӑ тесессӗн те. Тата Славӑн пӗр енне палӑртам-ха эпӗ. Тата вӑл тав тума пӗлет. Эпӗ ӗнтӗ ним те ыррине туман пек Туйса пурӑнап ӗнтӗ. Хам мӗн тӑвас килет, ҫавна тӑвап эпӗ. Пултарнӑ-тӑран лайӑх тума тӑрӑшап эпӗ. Ӳкереп, хутшӑнап, хавхалантарап вӗсене. Вӑл пӗрре алӑка уҫса ятӑм та темле армак-чармак тӑрать пӗр алӑк тулли. Ҫав хыҫӗнче Слава. Вӑл йӑтса кӗрет, ӑна тапратма та ҫук япала. Вӑл ман валли ман ҫинчен шухӑшласа пурӑнса пӗлет-рем ӗнтӗ ӑна. Чечек лартмалли мӗн темелле шина. Темле армак-чармак тупнӑ та ҫавӑнта пӗчкӗна сентресем туса тухнӑ. Питӗ акшмакш серӗм япала пулса тухнӑ. Вот эпӗ ӑҫтан пӗленестеп эпӗ чечек юратнине те, пӗҫтерме юратнине. Хари вирхине тӑрап та сан ҫав тӗлӗнтермӗш армак-чармакна курап. Мӗнлен тесен ун ҫинче ман чечексем ӳсеҫҫӗ. Курнӑ пуль иккен. тетексем ӳсеҫҫӗ. Ӳсчӗр, тымарланччӑр, эпир те тымарсене пӑхса пурӑнар, эпир те чечекленер, аталанар, сана та сывлӑх, ӑнӑҫу сунатӑп, ӗҫлес килсе тӑтӑр, пуҫна ан ус, турбасран тӑваймастӑп вӗт ун пек кун пек тесе ан аптра. Чулый, бетонный, пӑрпа ӗҫлекен скульпторсем те пур. Пурте ӑнланатӑп, пӑрӑр вӑл. Ак, туса лартрӑм. Тӗлӗнмелле хӳхӗм витӗр курӑнать тӗнче шайӗнче пӗрремӗш вырӑн илнӗ чӑваш. Анчах пӗлетпӗр, ик уйӑхӗртет-и е ик эрне, пӗтрӗ. Вӑл вӗт искусство хайлавӗ. Шел, пирӗн ӗмӗр те ҫав пек вӗҫӗ-хӗррисӗр мар тенине ӗнентерсе Вӑл ӗнтӗ шухӑша ярать пирӗн ҫук хут ҫав произведени. Ҫавӑнпа пирӗн ӗмӗр вӗҫсӗр-хӗрсӗр маррине туйса хамӑр хыҫҫӑн ырӑ ят, ырӑ йӗр хӑварасчӗ. Пурте эпир сан пек скульптор пулаймастпӑр. Ку пӳрмен, анчах та кашнийӗшӗ хӑйӗн ӗҫӗпе килет ҫав ҫут тӗнчене, хӑйӗн пултарулӑхӗпе килет. Ҫав пултарулӑх пурин те пур, ӑна уҫмалла кӑна кашнийӗшӗ хӑйӗн ӗҫӗнче. Юрату, сар пултарулӑхсӑр урая та таса ҫӑваймастӑн. Таймапуҫ сире пурне те юрататӑп. Чӑнах та хамшӑну ку питӗ хумхануллӑ самант ҫӗмӗк тӑрма ҫӗмӗк саркаланса тӑрма лучше ӗҫле те пуҫа чиксе. Кунта вот питӗ йывӑр хавахам чӑнах та, но тав сире пурне те ҫакӑн пек кӑмӑл туса пуҫтарӑнса килнӗшӗн. Тавах сире ҫакӑн пек мана чыслама, ман ӗҫсене хаклама пултарнӑшӑн. Пурнӑҫ ҫитсе пырать малалла. Халь ҫӗнӗ материал ҫине куҫас килет. Йывӑҫ вӑл питӗ дефицита кӗрсе карӗ, урӑхла каласан. Мода йывӑрланса карӗ халь. Йывӑҫпа йывӑртарах ӗҫлеме. Кӑмӑлӗ пур, анчах та вот йывӑҫ те кастармаҫҫӗ. Вот, урамри толбасран пуҫтарса кӗрсе унран килебезан тӑваймасть малла. Ҫавӑнпа вара бетон ҫине куҫас кӑмӑл пур. Ар бетон ҫине, ну, вӑл вӑхӑт кӑтартать, пурнӑҫ кӑтартать. Кайран та пӗр ҫул тытӑнмашкӑн. Ну ӗнтӗ ҫавах пурне те пысӑк тав, чунтан, кӑмӑлтан, ҫакӑн пек йышпа, ҫакӑн пек хисеп тунӑшӑн сире те ӑнӑҫу, сире те илемлӗ ҫуркунне,

Творчество задачӑпа тӑнӑҫусем, творчество та малалла ыткаланса пыртӑр. Сирӗн тата сывлӑх пурнӑҫа ӑнӑҫусем малалла ирттерсе пыма, чтобы ҫемье те йӗркеллӗ пултӑр. Ҫавӑнпа та сире паян килсе саламлас терӗмӗр те и вара юрӑ саламӗ сире парнелес терӗмӗр.